Picha mane? Simb ng'a?
Apenji, picha mane miwacho mimi wachi simb? Picha mane?
Donjo king'ise ni nini picha alikutumia sijui nini. Ah, mm.
Ni mano ne picha mar nani ne dwa natim ne mar ID. No dwa no lalo ID. Sita no lalo ID to ng'isa ne. Ne mondo adhi at- adhi atim ne lami ne somo. Koni, koro ka nitie gima gerega to Eh. baby mama na kik item. Eri tu kata gi girlfriend na to ok baby mama na. apenji kata wife na yie ni ngeri go Cynthia maning'iyo go ndalo ariyo ni isebedo mana wuon nyathine cha tiweni
e gini nyocha ne nigi kalo gi mandas jwala ariyo eh, we akoni sani sani chik moro biro manyien ma kihero nyako gi nyathine eh? oyieni mondo oluongi ni mano bebi mamani eh? jomane wacho ni ani ah, kiakurutuonge dhamano

Wan wan gi jatich. Kwani wan uonge washing machine.
Wan gi jatich ma dhako, wan gi jatich ma chef ma ni Mili, eh. Mili ma tedo eh. nwa jikon. En ng'ama timo food and nutritious. Mili en ga jatich ma tedo. Food and nutritious.
Neno ka tinda ngere mbo nyaka peng ma dhirego gi ga piko. Ani kama na dhia fwenyo godo ni Mili chakare nitie kaka dwara. Ni Mili wuonda niya. Ni monda. Mili mane?
Jatijo. Nowoji nang'. Chieng' mana kelo betri mana mana mana golo nu betri e gine. Betri e charging. Dong dosi ni nong'isa nadhi aware ne betri ne e center. Kadhi adonjo to mili wuonda ni nitie gimoro kanyo na makne na makne amakne amakne suka odwa odwa loko law to ok odwa ni ji onene. Ni ane mama Imako ne suka. suka, imako ne suka king'iyo kanye. Dong wacho nano mi wanga. Toki kamako zimako mbele ni. Amako mbele ni but wanga ema miyo. An tisi jimoka nini kaka miyo wanga kama. wanyisi gimoro mana kata ineno yangu ang'a miyo kamano musachu dhi bol nande be wawuog na kae bekni mano na wego onyulo bine bana kanti wach ming'eyo ing'eyo sachi abia ne ang'o abia ne ang'o meka sasa nata ang'a mondich malich ng'a matiyo nini nadwa gocho ne kata wuod dosina lakini gini ok anyal gocho ne direct nikech nyicho osetikore gi dosini owuon oyawo lweny gi chiege Kama ne gidhi golo pesa e Mpesa. Bana pesa manyicho wane ng'ani mang'eny malich kaen. Mabe kata mana higa ni ng'ano. Awinjo ni kare.
Awi okay giyanyre niya. Okay, ok ni giyanyre jomoko wacho ni ne giyanyo. Okay, friends ga do ging'e kama gole ga story. Mine ka wacho ni ande ni dosi ni ne nyathi ni wuode wuode ma Dubai cha nocho nowe pesa mang'eny koro gilano. Awinjo mana ka imbe oduogo yanye iye kanyo. An to kora tim. Nyaka mijinga mano ndik tich dhiang' moketi rito dhokno. Riembi. Onge ng'ama dhi chulo bwana na video. Ndiye mana. Ajwa kanyo.
Mokwongo ni nadwa we tich. Nadwa we tich lakini kora para para nikech eh, wudosi na nyicho wacho niya ni kidonja donje winter ni nitie makladi mag sama moko kanyo ma koro olora nikech ing'e ni koro del dende dende del mayoyo.
Eh, nyaka ah, ah, ng'ato ing'e ni ka wuok e sama kodonjo winter

Ni an ang'o? Ni an mloya. Ni ok itiga.
Ok itiga tij ot. To chieng' cha na jugi ja jugi ki ikasi ma rudh buogi no maber. Irudho buok kombe. Magi tang'o magi tang'o ma maluoko nyaka To mano dong' no Para ni mago mago koro iluongo ni part time to an tija ma main nitiere nyiedho Ma bende sani nyo yiena na nyalo kawo kata 10 liters. Iriambo. Wanda mwanyego gima anyego 120 liters. Gi maziwa mrefu.
Maziwa mrefu enango. To mano seng mar pesa mang'eny. Bako ting'e kanyo. To ng'an tina bayo gi bwana an gi ma friends ga bwana an an an gi brayo gere voke gere na winjo ni ah niko na makladi zingine zinatoka majuzi na kuja zinaitwa Louis Vuitton na Gucci men men na na 50 cents ako hapo mano koro sama wakachap wakachap dongen ng'ato mawero baby if you give it to me sana give it to you sana not you want you know agali basi basi basi mano koro ndalo mane mane 50 cents wero jagope moro niya ni ang'o momiyo namiyi gowi to in to ok idwa dwoko if you give it to me kata wasepata time gi dini kia ito dosini kaso ni dosini ochanoka wano kwa winji gi gi wasungu kodonjo kodonjo kama ji pozie kama ji pozie pub ni to lungo kek kek mane beo kata bla dosina ok nyam kawaida ni ta juke maga tango dosini mane to kama do changa an kamina pondi dosina maga kongo changa okada kongo
Kare gini nyocha juu. Andosi na madhubia.
Bana don bana wega okinyal dosi dala ukacha. Kare gini dosi kare gini dosi na chal ni nyocha nomer nyocha. Nicha yude nyocha yude kuwuok e room Salem. Salem jatijwa. Jatijwa ma jatijwa. Salem ni donge maningisa ni nitie kaka nitie. Salem mane maningisa ni nitie kaka nitie. Salem no ng'ia ga design moro. Onge kata kong'i an an ma an ma gik ma ok ma gik ma the past. The past nade? Ong'iya nyaka kawuono sasa. To seche makalo seche makalo e, e, e nini room selen nigi buti nie buti chike e kitchen. Nikech en emo chiedo e iye kanyo. Koro seche ma past the past buti kitchen kanyo to. Do ngani winjo ne ok winjo na kelo wiya ni an sani an gi allergy. Ok acham ring'o. Mana motedi gi supu. Nyama choma tachamo.

Okay. Ang'o momiyo ang'o momiyo ang'o momiyo jatiju mang'ane? Jatiju cha jiri luonga ni ng'ane. Oja Uganda. Ang'o ma kasre ya Kisumu? Mili kasre ya Kisumu mang'eny ma. Mili ok ja Uganda. Ni excuse me yo. Oh. Donga ni ng'amo timo nutritious. And food. Food and nutritious. Ochalo na mana ndalo mana wuyo ka jo Nigeria. Naneno ga Nigeria. Nang'e dalagi ibu kama. Kata lor mana Lagos to ang'eyo, ang'eyo yorego te nyaka duka ng'ane. Mama Emeka.
Kwani nisomo Lagos? To ae Vro Cinema nwaneno ga nyaka gido sina. An kata kukasuruga bwana ato ato area ka te e jotich te matiyo e udi nyaka maseche molero itgi go te marito madung' ring'o go e
Pee.
Majo pataniso go. Nyaka jo Uganda. Jo Uganda mana reye ma pare nyalo inga. Eh, ang'o?
Ato kaka kaka kaka gi- kaka kaka dosina trita to ingo ang'o ma miya nadhi ga nyaka bayo gi dosina. Mm.
Koro in iwacho. Gigache. Iwacho wa an an dong' achiemo an achiemo e dining gi tosina. Achiemo e dining table. Kamoro achiel. Ineno ni uchiemo uchiemo ka e ndiri kata e jikon.

kata jam kihero ing'ama jam ga tiwire gi peanut butter tiwire gi cheese tiwire gi nitie moro wedhi wedhi ego wedhi ego makati ga kamano gi tong bende nitie moboki nitie mochiel rabolo nitiere bathe kanyo watermelon moro matin bane en chai motwere wato ka ngene sa abi sa sa adek ang'wen kata abi nyuka nyuka moro mobagi timadhe go muogo kata rabuon to
Tang'o momiyo to to wan mar ang'o wa? Ka gimi. Un moko cham kana lanja, un oh, madho ga chai eh, lanja. Wan wan joma riek ma ka lanja. Biro ga le ma lanja.
Wan wan wan wan by the way wan joma riek pok ang'isi ga ng'isa. Dosi na ng'ama riek ma puonjo university lecturer mano mano register mano retire Em, wan wachiemo koding kaka buk wacho gokinyi wamadho chae gi, gi, gi, gi tong tong mineno umu chielo chamogo kuonno karomo saa breakfast wamadho chae chae gi gima mit gi metho mandas ang'o nduma karomo sa, sa, sa, sa, sa lunch Mano to nyaka ibede mariek, wakulore lanje kalo. Karomo sa apar, koro wawinjo wawinjo redio gi dosina to wagine wachamo gine wachamo njaro karomo sa apar gariyo uno kumadhoga chai gi njugu strong tea gi njugu ah chai wan ok wanyal madho gi njugu kwana koro mnjugu ni danga bwana uyatimwa nade koro bwana amed to kena dwa dhi tero mondo to kenda ochak ywag e od dosi mondo peny ni wuyo ni nani wan koro wan wan wan mtana mm. ji te chamo njugu nyaka madems iriambo kawuono
unuchamoga njugu nyaka madems
milia madai ga cham njugu hata mtawa hata mtawa kose chiemo sapa bebo kumbo cha mudina kozi cha mudina to cha musapa cha mugadina mm, bwana dingeny madong chincha naluongi ni mondi bine kaka wacha mudina ti dage wacho ni ni dechi akone ni ndo same same day yema koro dina nego cho na dong nago dong aoro ni mes please call me areyo indong nase nyisiga ni kineno ka oro please call me mara ngwen mineno rumo go no Ng'e ni mano koro ne en chiemo moro. Ano kadhi nyalo kano ne gigo nikech kadusi na to hergi. Kose ti chiemo to everything clear. In mano to wacho. Wan samoro wanyamo kata niang'. Adier.
Kawuono.
Papa niang' to ji obet. To pilago wachoko tamdhi amiyo dume kacha. An nyaka in dhiangu chap nyaka nene pok wanyuol. To duong' wan dher wasenyuol to ji. Macha macha ok dher wa. Macha dhiang' gi. Macha dhiang' da deda.
Mani dhiang' timo ang'o dela? Macha is just a friend makalo ga kala kanyo to wamoso. Macha ok dhiang' in wen wapidho dhiang'. Ano ka wan gi diek. Ne ba boy ni. Ana ka chinja ka ningisa ni we dhiang' kende to we ni. Ah, ah mano ne friend na moro dhiang' da dina. Emano nyisi na we dhiang' kende. Oh. Mm. Koro an aoro koro an pacha thin bwana na an an abed jakwath. Koso hata tiyo jo gr- an grade. An an an an Bwana. nini? Ang'e Ana kaka kwayo gi redio mit iti walo. Andingo no nyiewna nyaka redio madhiga godo bayo gi dhiang' cha. tang'o miyo dosi ni nyocha wacho ne yande. Ni nyocha ni ni- ni dwa lal gi wuoch gi gi- gi wuoch wuoch manokowne. Ni dwa dhi Ah. uso. In bwana bwana Msache winjo no leo denge bwana. By the way, what's going on? Ang madhi mbele. Donge mane wawacho. Dosi no? ni ing'e nayudo ka ka ka- ka dhawo gi chie- no ni dosi ni dwa kayo chiege. No, n- nodwa kaya, odwa kaya, odwa kaya. Dosi ni nomer. Nyocha wene daf moro kanyo. Akia ni tere. Ng'ama nyocha wene?
Dong eh, nani? Boy nature.
Boy man. Ya Dubai. Oh, ah. ah.
Kama niche wa mere madu madu maduoga fwenyo ni piny wirore mera kong'o bebero mera mak na te
ang'o koduonega kinyne bwana maduoga bedo piny kama bwana wiya wirore abedo piny tawinjo winje ka piny wirore kama piny wirore kama piny wirore kama Ma James ka mi velo ti nini wacho ni magi atiyo ga go te kwini no nyulo we temo gima pok ni. Iri ambo na na chamo velo. Chamo velo. Eh? As. Mshimoro kanyo biyo kama dhondawa. Ni ani Daniel na tiyo ga go. Achi ni yao. Wana weri ugi. Ah, iri ambo. Koro kama kore dugi wango go ya. Eh? Ano ga koro bana do. Kel chako kele ya. Eh? Chakireo. Ni masai chako uso ya te ba bwana.

Otok nige soda matin. Lakini ni dogi goli noma. Nini ni dai nini nyaka wawuotho gi tiendo. Ya eh, wano kwa idho mitoku go. Bwana dong waduogo wachana kodi e yo kanyo. Eh bwana bwana bwana. Kwa chana bo. Kare matate mabor. Waduogo wachana mpi. To bwana basi ya machana ngamo mutero basi mabor kamacha. Jo Dubai to dai ga nigi nigi hero ah, gani gani ambience. Koro ni party monego otimre dala itere center. Anya kabisa mana songorano kanya chamu pise chimnyili bana wachamo kidozi na kile kwa. Ili ambo. Ah,

To kana dwa ni paro go the the mer to kigori.
Donge na mer, an ing'e ni ka mer to wiye wil gi gik moko. Koro nadhi kano adhi kano moko mondo kiny apar go gima notimore. Koro wadhi kama jo pesa nitiere. Ndege kalo.
Ipane mana Raila dhi kanye? Eh no. Dong Kenya, Kenya, Kenya dong kore gi gine. Dong Kenya dhi dhawo. Ani pa ukinaga news bana to kare unu ndawo ok emu miwaketo gine ne. Mano kina ka wan gi decoder maduong' wanyaga ga satellite sandisk.
E to bwana kare umbe bana mar unu mar unu to jachien. Ang'o momiyo kare dosi ni pod aneno ga ya ol bwana. Kobiro neno mani ka nyoro na nene. To mane kamora de gosiepege. Ah!
Magi mudi jugu. Nyaka ne chidosi na retire bwana. Masano, hey, sano don re bwana.